Azul fell-aw. Ssarameɣ d akken ɣef xir i tellam, d akken lehna n Sidi Ṛebbi tella yid-wen u ad tili yid-wen. Bɣiɣ ad ferqeɣ kra n tseddarin ɣef yiwen yellan d nnbi, anda Sidi Ṛebbi yessexdem-it deg lawan-is, anda Sidi Ṛebbi iceyyeɛ-it i wakken Ad isellek yiwet n temdint. Nnbi-agi meɛruf ɣur-neɣ neqqar-as Yunes, d acu daɣen deg tira iqedsen neɣ deg Labibel qqaren-as Yuna. Dɣa awal n Sidi Ṛebbi yeqqar ɣef nnbi-agi-nni, Amek yeɛni Sidi Ṛebbi i t-issexdam, amek Sidi Ṛebbi i t-iceyyeɛ. Yenna dakken awal n Umeɣlal ittunefk-d i Yuna, mmi-s n Amitay, yenna-as-d. Ayagi qqareɣ-t-id deg tektabt n Yunan neɣ deg tektabt n Yuna, Jonas, ixef amenzu, taseddarin yiwet ɣer tlata. Yenna, Kker ruḥ ɣer Ninawa, tamdint tameqqrant, nṭeq fell-as, axaṭer ccer-nsen iwweḍ-d alammi d ɣur-i. Yekker Yuna yerwel ɣer Tarcic i wakken ad ibɛed ɣef Umeɣlal. Iṣubb ɣer Yafu, yufa dinna yiwen n lbabuṛ ara iṛuḥen ɣer Tarcic. Ixelleṣ lbabuṛ, ixelleṣ lḥeqq n rrekba, dɣa dɣa yedda d wid iruḥen ɣer Tarcic ad ibɛed ɣef Umeɣlal. Akkagi i tkumaṣi teḥkayt n Yunan neɣ teḥkayt n Nnbi Yunes. Aṭas ur ɛlimen ara d akken anbiya d imdanen am nekkni am nutni, d akken d imdanen cukkun, d imdanen ur ẓrin ara tikwal d acu i ilaq ad xedmen. Macu dagi, Yunan yexdem le contraire n wayen i d as-d-yenna Sidi Rebbi. Yunan d yiwen n anbiya i d-isbeganayen la spontanéité humaine, amek amdan yettaɛraḍ ad yerwel neɣ ad ibɛed ɣef Sidi Rebbi, amek amdan yettaɛraḍ i wakken ad iwexxer ɣef lebɣi n Sidi Rebbi. Dɣa, issebgan-iyi-id vraiment d akken Sidi Ṛebbi yettemɛamal akk ttxelqit n Daglas ɛla ḥsab n tezmert n Daglas. Ɣas akken mbeɛd Sidi Ṛebbi ad d-ixdem yeɛni ad d-yerr Yunan ad t-id-yerr arma d ɣur-s, d acu yeǧǧa-t ad iruḥ ad ixdem lebɣi n Daglas. Dɣa, asentel n Daglaw neɣ le message n Daglaw ass-agini Acḥal n tikkal Sidi Ṛebbi yebɣa-yaɣ ad nṛuḥ deg ubrid, nekkni nettṛuḥu complètement deg ubrid ur yellin ara n Sidi Ṛebbi. Acḥal n tikkal Sidi Ṛebbi yessawal-aɣ-id i wakken ad nuɣal ɣer ɣur-s, nekkni nettebɛid fell-as. Xaṭer Sidi Ṛebbi dagi yessawel-d i Yunan i wakken ad iṛuḥ ɣer Ninawa, Ninive. Dɣa

Dɣa Sidi Ṛebbi iger-d afus-is, non seulement ikkes-it-id deg uɛraq i iɣreq deg waman, ikkes-it-id ulamma deg uɛebbuḍ n lḥut anda isebleɛ-it. Acḥal n tikkal deg tudert n Dagla-nneɣ, mačči kan d aɣraq i nettɣerreq, ula d nekkni nkeččem amzun nkeččem deg uɛebbuḍ n lḥut anda ur neẓri anda nella. Ur neẓri, kulci d aberkan, kulci d ṭṭlam, kulci ulac kra n usirem. Dinna Sidi Ṛebbi yegger-d afus-is i wakken ad aɣ-d-ikkes u ad aɣ-yawi anda yebɣa netta. Dɣa asteqsi-inu, kečč neɣ kemm a wetma i d-yessawal, i d-isemḥassen tisbaɛin-agi-nni, est-ce que. Tebɣiḍ ad tedduḍ anda akken yebɣa Sidi Ṛebbi, neɣ ahit ad d-yas wass d Sidi Ṛebbi s ufus-is ara k-id-ikksen neɣ ara kem-id-ikksen, i wakken ad k-yessers neɣ ad kem-yessers deg umṭiq-nni i k-yebɣa akken deg tazwara. Dɣa ldi ul-ik neɣ ldi ul-im i Sidi Ṛebbi, in-as awi-yi kečči ɣer wemṭiq-nni i tebɣiḍ akken-nni, xaṭer Lmasiḥ atan dinna, yebɣa ad nili deg umkan anda yella Lmasiḥ. anda telha lehna, ǧǧiɣ-awen hna tsermit ɣer tikkelt-nniḍen.